Antëscht diskutéiert d'Chamber jo bal oder all Woch schonn iwwer d'Energie. Verschiddenes widderhëlt sech och leider, ouni datt awer bis elo wierklech sech eppes un der Situatioun verännert huet. A mir Pirate gesinn och do ganz kloer déi konservativ oder réckbléiwend Parteien, sief et an Europa oder och heiansdo hei, wann een d'Äusserungen héiert, déi einfach an der leschter Zäit schonn verpasst hunn, fir op déi erneierbar Energien ze setzen, well Hätt mer deene Parteie schonn an der Vergaangenheet nogelauschtert, déi op ëmweltfrëndlech Energië wollte setzen, wäre mer haut net esou ofhängeg vu Russland. Mee et sinn awer déi Parteien, déi konservativ Parteien, déi elo kräische kommen. Dat ass e bësse komesch. Där kräischt och ëmmer, Här Kartheiser. Et freet mech awer, dass Der de Message verstanen hutt. Mir sinn och houfreg, mir sinn och houfreg, Drop fir eis Piraten Europäer ze sinn, well an dëser Situatioun, wa mer eng Energiesécherheet wëllen, dat just iwwert Europa wäert goen. Mär kënnen eis hei zu Lëtzebuerg sécherlech de Mond fusele schwätzen, mee mer mussen awer esou éierlech sinn, datt mer ni wäerten zu Lëtzebuerg eisen Duuscht an Honger no Energie kënne produzéieren. Dat heescht, eisen Interessi als Land ass et ganz kloer, op europäesch Léisungen ze setzen, am Norden de Wand, am Süden d'Sonn, fir dass mer komm, dass mer aus deene fossile Produkter kënnen erauskommen. Déi nei Technike wäerten et och sinn, déi dëst méiglech maachen. Ech héieren ëmmer bësse méi konservativ Parteien, déi just de Status quo kucken, an dat ass e bëssen de Problem. Kuckt Iech eng Kéier u mat wéi engem Laptop dass Der viru fënnef oder zéng Joer geschafft hutt. Haut huet Där e klenge Smartphone, Mat der klenger Batterie méi Kapazitéit wéi de Laptop. An esou wäert et och bei der Mobilitéit goen, esou wäert et bei aner Technike goen. Déi Solarpannele wou mir haut hunn, déi wäerten an noer Zukunft mol 100 u Kapazitéit maachen, duerno un 200, dat wäert sech vervillfachen. Herno hutt Der ganz kleng Solarpannele wou déi selwecht Energie kënnen hierstellen. Herno hutt Der ganz kleng Batterien an den Autoen. Et dierf een net deenen nolauschteren, déi et elo verdäiwen a just op déi aktuell Situatioun, well déi Technik wäert virugoen. Kuckt Äerch eng Kéier un wat déi eenzel Batterië gemeet hunn. Fréier hat der en Handy, du hutt der missten e Koffer mathuelen. Haut kritt der en Handy, haut wësse mer net méi an engem Smartphone wou den wou d'Batterie verbaut ass an déi eenzel Deeler sou kleng ass ginn. An esou wäert och mat den anere Produkter ginn wou haut energiehongereg sinn. Dat. Entlaascht eis awer net, dass mer trotzdem alles musse ginn, fir aus dem Pëtrol méiglechst schnell eraus. An do ass grad de Stat fir eis Piraten an der Verantwortung, well dee muss eigentlech e Virbildfaktor hunn. Wann een elo kuckt, dass do zum Beispill déi meescht Gebaier nach mat enger fossiller Energie versuergt ginn, da kann dat fir eis einfach net sinn. Dofir wäert ech och eng Motioun deposéieren, dass de Stat soll bis 2030 op all senge Gebaier, wou et méiglech ass, Solar installéieren. Et sinn awer och de Fuerpark vum Stat. Ech hat elo eng rezent Question parlementaire, wou e grénge Minister der Police erëm lauter fossil Autoe kaf huet. Bon, ech mengen, de Stat ka vill schwätzen, dass mer eraus wëllen, mee e muss et awer iergendwéi och als Virbild Liewen, well et ka jo net sinn, datt de Staat higeet an e verbraucht nach ëmmer dee schlechte Produkt vun de fossile Brennstoffer an e seet de Leit awer, se sollen ëmklammen. An dat ass ee vun de Problemer. Et muss ee ganz virliewen. Och mir als Chamber mussen virliewen. Och mir als Chamber mussen eise. Footprint kucken, huel mer d'Kommissiounen, firwat do net och an deene Kommissiounen, wou een net kontrovers Diskussiounen huet, mol einfach soen, mir maachen déi vum Home Office aus, dass mer deementspriechend do déi fossil Produkter schonn aspueren. Just als Klengegkeeten, mee dat sinn awer déi Symboler no baussen, wou herno de Leit soen, hei kuck, déi maachen et och. Mir sinn och keng Fanen dervu fir elo bei aner Länner wéi Katar, also Katar ass jo virdrun och hei erwähnt ginn, e gouf lescht Woch schonn erwähnt an der Diskussioun, ech fannen dat elo net eng lupenrein Demokratie, wou een elo onbedéngt muer muss akafe goen. Also muss een och virsiichteg sinn, wann een elo vun engem schlechte bei en anere schlechte geet, do muss ee ganz virsiichteg sinn, wann ee grad sech ofhängeg wëll maache mat zum Beispill hei an dësem Fall Flësseggas. Bei de Sanktioune fir Russland, do si mir guer net averstane mat der Positioun, wou d'Regierung oder bezweisweis d'Finanzministesch gëschter um 100,7 ugedeit huet an dat mol einfach als Realpolitik ofgedon huet, datt ee weiderhi géing Pëtrol a Gas aus Russland kafen. Dat versti mir Piraten net. Mir Piraten sinn éischter op der Linn, datt mer nach léiwer gëschter wéi haut, aus dem Pëtrol an dem Gas vu Russland mussen erausklammen an net einfach kënne soen, datt mer weiderhin dee Krich finanzéieren, just well dat, wéi hat se gesot, Realpolitik wär. Dat ass fir eis Piraten onverständlech an ech hoffen och, datt d'Regierung hir Positioun do wäert änneren. Wou mir Piraten awer bei der Regierung eise volle Support ausschwätzen, ass fir alles, wat se a Richtung vun Ëmwelt, Techniken virundreiwen. Dofir begréisse mer och, dass déi Ëmweltprimmen, zum Beispill fir d'Elektroautoen, wéi et gëschter ugekënnegt ginn ass, verlängert gi sinn. Dat ass eng Etapp. Et kommen nach ganz vill Etappen, wann ech esou an der Ëmweltkommissioun kucken, wou och kënnt mat de Luedestatiounen, wou ganz vill Projeten am Moment nach an der Pipeline sinn. An do kann d'Regierung och op de Support vun de Piraten zielen, wann et drëm geet, fir alternativ Energien ze setzen. Merci.